Abagusii baminto, tiga mbakwanie ande onsi asemore, naende bwaerire buya gusii embura iga egotwa bikone, togwakere Nyasaye mbuya mono, timaeti gose ngusi onsi ekare gotwa lakini rende aiga ase omochie obosongo, actually for the past three days embura egotwa every evening, that is a blessing and we really thank God ase eng'encho aretire embura, abanto mbare konya basimekire ebituma erinde erio bitaruke, torosie endagera tokonye egesaku. Kaka, kawaida ngote ng'a bogsi baminto tiga twanchane, tobwaterane, konya oyomino ore inse, konya oyomino otari kwenyara, kobwate obosie emetorero ebere, rusia oyomo, kaa oria otabwati, nari torakonyane, egesaku kiaito gesuke bosio. Eng'ana yande etagaka neyemo yoka, naende nabeire ng'a nkoyekwana ande, rakini namwang'a rero tiga nyekwanere, ntaete gokwanera esecta ya bodaboda.

Although tari bonsi lakini a few, tintageti ko generalize, eh, not even a few, majority, okay, mbarwo abaya bakobwati richiiko lakini majority of them, ogo ngokumia ng'a bono inki kegendererete? Number one, okay, boda boda we understand nabo otanyare kogenda esukuru, rigotio finances chokande gotrain driving, lakini rende nonye ne chisimieti mobwate chia internet, inki motari gokorera googling simple traffic rules, simple traffic yaani amachiko amake amake abe ara. Omanyete kaka chi accident chinyinge nkorora ng'a nabo chigo nabo togochitanga, lakini ase eng'encho we ignore naki ekogera twasiria abanto paara. Igo bono bono ekero nkobakwanera, tari ase obobe, aa, igo ngokwana aria narorire para, naende tari nkobomania, tari nkobatogonyera, tari nkobachaya, igo ngokwana amagoso aria narorire para so that turekebishe chipara chiaito chiba buya. Ntagerete omonto ochageti boda boda Kenya iga ayechagete on a very wrong foot, ayechageti bobe.

You give way ase chigari chiria chigoeta until the road is clear kwamanyaita gotamboka gose kwamanya goonchoka. Bono okonyora bodaboda ere iga abimbete korora ore agotirimboka oeta epaara buna chwa kai gwachia gostuka ng'a bamura ng'aki gekare igaa kwanyora oyu shiu ochire. Naende agokwara egari ogenda tori komoikera, kagotenena naende agokorama, iga arondi the wrong side lakini agokorama proper, yaani they don't even wait, gose kwanyora kaka eye ne highway egari nkorwa ore korwa kwabekire indicator to your right, otagete gojoin to your right, bodaboda nkorwa are magega. Nabo aroche kwamobekera endiketo otagete koenda the right kwamonyora oyo agasete bori korwa brrrr agogoakera chioni atagete gogotwoma asoke gochi maate bono bagokumia ng'aki embuya mbogo in go egasi ya indicator nere ri egasi ya indicator iga egokoorokia inaki omonto ore bosio iga atagete koenda right gose left so that you slow Ororo ase akogenda gochia, onye gakoenda to the right naye agokoenda to the right, omobwati korwa magega, mosoe nere. Yaani bono ogokuming'a ki eki? Mosongo otabeti careful, yaani buna ogo negosheti ekona iga, buna ogoonchoka iga eh, korwa ore korwa buna ogoonchoka iga, boda boda oye ase eside mirror nonya okomonyora igaa, naende agokurama through the window, agokurama kabisa, bakobora kei tata, omba ogo, naye ore wrong. Nki rende okondamera tata? Ago amatusi ago ki? Nki rende kiabo? Yaani gose ngotirimboka more eh, korwa epaara motagete gojoin gose ne highway emore about a hundred metres. Ekero gwaikire about fifty metres to the highway kwabeka indicator, boda boda ere nkorwa akare korwa korwa ore akobwati korwa maega, kwabekire indicator otagete goonchoka omanye goakera chionsi ng'a purururururu dii duu dii kai inki? Ogokumi ng'a bamura indicator nako buna ogotirimboka nabo oroche ng'aki yaya egari eye ere motwe yane iga ekoenda to the right chioni nichiaki. Okay, ekero okorwa parking gose na egari, richiko orire ng'aki eyi totenenie omonto akororere chigari chigwete tochitwoma, gose nabo ogotumeka side mirror ne ne ne wind screen ya maega orore gose epaara iko clear. Kaka kwarora epaara yabeire clear. Gwasoka, riria gwasokire gwaikire epaara, boda boda ngocha akare na seventy korwa moino, chioni enduu! Bono okumia ng'aki a ekero gwacha egwaonchoka ekona kwanyora inche ngonchoka ande nasoire epaara, togo slow down ing'onchoke ng'ende. Gose kwanyora kwang'usire egari reverse,

etagete goonchoka, egaonchoka rimo ekairana reverse. Bono omongwana o bodaboda nere ngocha akare, tokomokani ng'o mboko ganya, ganya tata gaki tiga egari eraonchoka ganya, ng'aa nabo ngoeta. Riria akwemigereria magega, ebasi egatarigi breki, ekairana, egaeta igoro, ekamobeka nyaro ne customer, egaata omotwe, egasegenya buna toss.

Bono bono nonya ekenyoro omari epara y'omoro mwebwate chikona yaani timaeti gose ebagu assume kwanyora chikona rurua kominyoka nase ebinto ruu egari ekorwa onye etagete chihoni buya iga akoigwera are agotoke windscreen igoro. Can't we follow simple rules and instructions. Buna bono ekona, yaani ekona eba agoonchoka, agoonchoka ekona nabo agokumia ng'a kai, omomura oyo are gocha konyora egari accidentally igoo, tare gokora omonto iga amara bocha. Abana baminto ba boda boda ntobaanchete lakini ase omo ase ogwancha buna bosa ongae etown ase ngoeta, okonyora chipigi pigi in fact chietagete chicustomer. Bono, yaani eba akomigereri onye ne. Okay totebe kaka omaete ase chipara chia Kenya echigoteba ng'a always keep left ekero ogotara keep left bono eye ne para egotirimboka eye ne eyende egotira gwa keeping left yago igaa nkotirimboka ore echi ne echichuma okonyora chibekire ago onye ne etown ime aa kogenda kogenda iga chitangereri chigariri chipaki pavements.

Omoga akaba one ere, egento eki nateba ng'a when you are joining the highway first stop and make sure the road is clear before you join the highway. Boda boda barobwo bakagete ng'a their road was right, agocha korwa ehighway iywo agoakera chihoni iga otene naro aeta naende bagokumia ng'a kaitana, what inki ekebe igaa bono so. Omogaka oito ata akamanya korwa epaaro y'Omooromu, abeegete esebenti agasoa rioka buna achua aye aigwe eyatete gotamboka aende bosio, tokoomera nepaara gati. Nabo antwangete bwana, agantwanga ngochia korigereria omogaka oyo, bono egento gioka aragende agwo onde noboremo, akoroserie egari. Nkabombira ende igo nkara aa. Nkaratiga. Lakini rende eh, I want to speak to bodaboda riders ase omoyo omokanyeku ase omoyo bw'ogwancha. Either moende mokore refresher classes gose riria mopagetie stage mwana gosomania simple rules chia para gose nonye naye nabo okogugwa ase esimi ng'aki one, ekero gwaikire emain road you are supposed to stop. Oganye, you give way ase chigari chigoeta, make use of an indicator, indicator nere epaara. Anyway, igo nkagerete ng'a nare abasemerie ake, tari kwomana narenge mbuya mono, Nyasaye tiga abaseseni, otherwise bodaboda emeremo mogokora nemiya mono, naende emeremo mogokora nemiya mono, Nyasaye oyio.